ni kombela ku vula leswi ni nga rhanga hi ku vula ku minkarhi yo tala loko hi sala hi ya hi ya hundzisa advise a swi vuli leswaku hina hi ri a ku na swin'wana leswi hi swi tsandzekaka a swi vuli swona but ko va ku tsundzuxa tanihiloko hi ri vanhu vo khongela hi ku kombisa swinene mo ni nghena point ni ku. ku na mimiti yo tala leyi vatswari na vana va nga ha ri ki na vuxaka ku tlhela ku va na miti yo tala laha nsati na nuna va nga ha ri ku na ntsako wo fana na lowu a va ri na wona kusukela masunguleni hikwalaho ka ku ku na timhaka to tsandzeka ku titsongahata whether hi wanuna a ka wansati kumbe wansati a ka wanuna kumbe n'wana eka mutswari kumbe mutswari eka n'wana. a hi ntiyiso ku hi ku munhu i mutswari u ta tshama a ri right mahlweni ka vana va yena swi kona ku nkarhi wun'wani vana va wena u nga va hoxa hi ku vulavula nkarhi wun'wani va ku khomisa tingana hi maendlelo ivi na vona va va xona hikwalaho ka leswi u nga va ku u swi endlile so but rito ri kulukumba ni nge le ka rona leri ri ololoxaku timhaka ti tshamiseka ti va kahle vuxaka byi tlhela byi va kahle. i ri ti ku ni kombela ku khomeriwa kumbe I'm sorry hi xilungu ku na vanhu lava va nge le ku hanyeni na vanhu lava va swi tivaka ku va va dinga vuton'wini bya vona tanihi vanhu va ngati mara a ti ri ku chayisaneni sweswi because un'wana u yimele un'wana ku a rhanga a apologize and then loko wo apologize hi kona me ni nga ta apologize loko wena wa ha yimele luya na yena kasi u yimeli wena so hi swo swi endlaku mi kuma ku swi ya ndleleka swi teka masiku mo tala timhaka ti kha ti nga tshamiseki kumbe vanhu va kha va nga lunghisi leswi xi nga haka a xikarhi ka vona so ni mi rhuma ku ku ya kombela rivalelo. eh, ka lava va ku mi va nkarhi wun'wana loko hoxanga ku ri wena um u nga endla leswi swi nga vulavula hi swona laha ka Matewu eighteen leyi vulavulaka hi timhaka ta ku u nga va wena la rhanga ku teka goza rero ku e mfowethu or n'wana mhani kombela u ni khomela loko ku ri ku ni vona distance xikarhi ka mina na wena loko hi nga ha kumani swi swi ni khoma offside loko ku ri ku ni ku hoxerini kombela u ni rivalela. nkarhi wun'wani u ni veka rivaleni loko u kombela erivaleni ku i yini laha ni ku hoxile kona ku ni ta kota ku ni tlhe ni nga ha tlheleli futhifuthi that's why Yeso ka Matewu eighteen from verse one a hlamusele sweswo loko Petro a ta vutisa ku loko munhu no ku dyohela u n'wi rivalela kangani i va ku seventy times hi seven ene ku hundzisa kwalaho a tlhela a nyika xikombiso wun'wani kulukumba a nga tsandzeka ku riha milandzu yin'wani. a ka hosinyana yin'wana kumbe a ka munhu nyana un'wana va tiva rivaleliwa mara yena loko a huma ya ya kuma un'wana la kolotaka yena mali mara yena a tsandzeka ku ku ku ku n'wi rivalela yena a ha ku rivaleliwi mara yena a tsandzeka ku ya rivalela kasi na le ka xikhongelo xa hosi ka Matewu hi kuma timhaka teto ta ta ku u rivalela milandzu ya hina tanihiloko na hina hi rivalela van'wana. because sweswo i timhaka leti ti hanyaka so xikwembu a xi swi koti ku rivalela munhu un'wana loko ku ri ku yena ku rivalela a nga swi koti sweswo ku swi ku swi endla so a hi oloviseni timhaka ta vuxaka lebyi hi nga na byona na van'wani vanhu hi ku endla leswinene um hi ku kombela rivalelo rivalelo a yi susi nchumu loko kombela rivalelo a swi vuli ku u phutini loko u kombela rivalelo swi vula ku a wu tlharihangi hambi u nhloko ya muti hambi nsati wa munhu hambi u ba va ya ka vana va wena loko u ri wrong u ri wrong hi leswi u faneleke u swi twisisa a swi susi malebvu lama ku va munhu a ri a kombela rivalelo a swi susi vuhloko bya le mutini loko u ri bava loko u kombela rivalelo a wu chichiwi xitulu ntirhweni loko u kombela rivalelo mara swo lunghisa leswi swi va ku swi hoxekile hi nkarhi wolowo van'wani va swi kota vu bava wa vanhu na vanhu vanene emintirhweni. ku kombela rivalelo loko va tshuka va hoxela valungu mara u kuma ku kaya ya n'wi tsandza ku vula ku I'm sorry ya n'wi tsandza kaya mara ntirhweni number one tlhe a khinsama hi matsolo tihofisini ta valungu mara kaya u swi endli so a swi kombisi vukhongeri so hi swona leswi a ni la ku hundzisa swona hi ku komisa swinene Xikwembu xi mi endla hi tintswalo vana va mhani hi khomelana. loko munhu a hoxile u hoxile xikulukumba i ku rivalela na loko vanhu va ta ka n'wina va ta kombela ndzivalelo walowo va rivaleleni otherwise that's why ni ku hlayani Matewu eight mi ta yi twisisa yi ri loko munhu u yi ka yena u ya kombela ku rivaleliwa a nonohaka ku rivalela a hundzuka muyedeni ka wena but wena u ta rivaleliwa because u tekile goza rero katekani.